Essalawmaleýkum hormatly wideo görüjiler, janly sesimiň agzalary. Şeýle bir söz bilen bu günki gepleşigimize başlaýas. Şahyr aýdypdyr dünýede bir zadyň anygyna ýetdim. Ol anyk zat asla asla takmyn däl, zehinliň elinden zehinin almak zehin size zehin guýmak mümkin däl diýýär. Ol elbetde Gaty dört setirden ybarat bolsa-da üýtgeşik setirler, bolmanam Zehinli bolmasaň zehin guýup bolanok, zehinli bolsaňam zehinini alyp bolanok. Ine bize şu sözleri aýtmak bilen kim garaşýar? Gepleşigimiziň bu günki sanyna kim mazur öýtýäňiz? Siz az howlukmaň, men häzir aýtjak. Biziň iň gysyk aýdymçymyz Batyr Muhammedow. Biz internetiň üsti bilen Batyr Muhammedowlara myhmançylyga barjaklygymyz barada aýdypdyk. Batyr Muhammedow, elbetde, Ýaňky gysygyrak häsiýetleriniň barlygy üçin awa öýüne däl-de, bizi Mary şäherimizde ýerleşýän Lälezar bazaryň garşysyndaky Ussat sazanda dükanyna çagyrdy. Biz şonda-da dükan diýip duramzok, geldik, gaýta gowy zatlar gördük, gowy-gowy Saz gurallarymyz bilen, apparatlarymyz bilen bilelikde Batyr Muhammedow bilen kim garaşýar gepleşigimizi ýazmagy makul bildik. Ilki bilen men Batyr Muhammedow barada size gysgaça gürrüň bereýin. Batyr Muhammedow bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda doguldy. Togsan alty-togsan ýedinji ýyllarda Mary şäherindäki Töre Nobatowyň ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdep-internadynyň dutar çalyp aýtmak ugrunda okady. Iki müň ýedinji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýaňlan Diýarymyň ýeňijisi boldy. Şeýle-de Batyr Muhammedow. Iki müň on ýedinji ýylda Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamlady, üstünliklere besläp. Indi hem häzir ýörite hormatly wideogoryjylar, söýgüli wideogoryjylar, jan sesimiň agzalary Batyr Muhammedowy wideooperatorymyz ekrana getirýär. Batyr Muhammedow sizi hoş gördük, meşhur aýdymçymyz, janly sesimiň agzalarynda. Sag boluň. Ilki bilen Gammarjan saňa, Baba Gammar Bäşimow diýip tanaýarlar meni, Gammar diýip. Gammarjan ilki bilen saňa köp sag bolsun aýtýan kowalap kowalap tutup men getirdim soňunda wagt tapdyk geldik onsoň galyberse näme janly sesim kanalyň agzasy batyr dostuma köp sag bolsun aýtýan şu gün maňa Wagt tapyp her ýete men arada gepleşik taýýarlalyp maslahat etdik. Köp sag bolsun Aliýa Batyrjan saňa. Ýenedem şu günki sanyňyzyň hemaýatkäri Ussat sazanda dükanynadam köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol. Batyr Muhammedow. Derrew telefonyňa ýapyşýan şu gepleşige geleňde telefona ýapyşmasaňam bolýandyr Aliýam. Maňa şol ýaly aýdymçymyz bar şuň bilen ýazgy etmek kyn düşdi bize. Dogrusyny aýtsak hormatly wideo görüjiler. Siz bize kommentariýa boýunça ýazdyňyz, sebäbi biz Gitara sungat diýip, ýörite gitarada birnäçe aýdymçylary internete goýanymyzda Batyr Muhammedowyň owadan aýdymlaryny goýduk, şondan bärem kän wagt geçdi, ol Batyr Muhammedow janly sesinde goýulmady. Şoň sebäbini soraýaňyz welin, sebäbi Batyr Muhammedow ilki özüniň ýolbaşçylyk edýän Şirwan Perde estrada aýdym-saz topary bilen ilki bilen-ä Täze ýyl ýetip gelýär, Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli düşürilýän Film dowullylar topary bilen. Şoň üçin hem biz muň aýdymlaryny goýup bilmedik de şuny zordan tutduk. Onyar ýumorlamasana diňle maňa jaň etmediňizlaý näçe sany nemäňiz boldy ýazgylaňyzam ol özüň jaň etmän diňle o zatlar öň bolan zat ol jaň etseňem men barýan on ýaly ýal ýalan sözlemede. Hä mende günä ýok diýjek bolýaňda. Ýo men çagyrsaňyz gelýän diýjek bolýan. Hä dogry dogry. Ýöne çagyrmadyň näçe nirde ýazaňyzam bilýän haçan ýazaňyzam zyýany ýok çagyrmaň o zatlar hiç. Hä. Yzyna alyp gideli bärde gerek. Yzyn dogam. Bolýa.
Yzyndan aýdyber. Ikimiz uşup sögüşip durmaly kamera öňünde diýer. Bolýa. Batyr Muhammedow aýyrmarys ony inşallah. Hemme zat bolşy ýaly goýarys. Batyr Muhammedow ilki bilen siz barada sizde myhman boljagymyz barada biz ýörite aýtdyk. Şoň ýene telefona gürleşýärler. Bir munt men garaşyp durman la janly sesiň agzalary şuny ýaly aýdymçy bilen gepleşik ýazmak gaty erbet kyn. Ýöne sizem sabyrly boluň gepleşsin goýdy.

Ilki bilen saňa beriljek soragymyz, näme üçin saňa Batyr Çapaý diýilýär? Men seni hormatlap Batyr Muhammedow diýip gepleşige ýazyp durnaly, öňümden çykan adam Batyr Çapa, kommentariýada-da Batyr Çapaý diýip ýazylýar. Bolýar. Bu soraga gysgaça jogap berjek bolýan welin, şu wagt Gaýtam uzak bolýa. Batyr çapaý diýilýäniniň sebäbi Murgap etrabynyň meň ýaşaýan köçämiň şu wagt ady Magtymguly köçesi ýöne köne ady Çapaýew köçesi şoň üçinem şo köçede ýaşaýanlygym üçin Çapaýdaky Batyr Çapaýdan Batyr şeýdibem Çapaý Batyr diýip At doýdular, il oňlasa atyň soý diýýär. Şoň üçin hem il oňlady, il goýdy, şoň üçin hem şu adam batyr çapaý diýseler. Gaty oňmaryňok.
Begenýän aýtam.
Ha, bolýar, begenýän.
Köçäňi hormatlaýaňda, gadymy adam. Men obadaşsam, men köçedeşsem, umuman biziň obamyzyň adyna çapaý diýýärler. Şoň üçin Çapaýlar üçin näçe gepleşse diýjek bolýarmy? Ýa, dur, dur, dur, dur. Diňe çapaýlarda bärde ýörite bize soraglary berenler Garagystan Gazagystanda, Türkiýede okaýan talyplarymyz Maýkopda eýranly türkmenleň birnäçe soraglary bar, şonuň üçin olara-da degişli mähribanlar. Geliň indi ikinji soraga geçeliň, näme üçin ogurlyk aýdym aýtýaňyz? Şuňa jogap bermesek bolanokmy? Şuňa kän bagşylarymyz jogap berdi-dä şuňa ýa. Ähli diktorlaram şu bagşylary peseltmek üçin şunýaly sorag berýär. Hawa, siz hem özüňizi ýumorlaýaňyz. Bolýa, bolýa. Men bu soraga özümçe jogap berjek. Ýöne şu jogap e, diňe meň pikirim. Şu diňe meň pikirim. Beýleki bagşa degişli däl pikir. Hiç kime-de degişli däl.
Isleseňiz razylaşman bilersiňiz. Bu dogry ýa ýalňyş däl. Bu diňe meň pikirim. Ogurlamanam aýdýas. Ine men awtorskiý sazam sözem özüm aýdymlanmam häzir size sanap beribiljek birnäçe aýdymlam bar. Kän, juda kän. Ogurlanmadyk aýdymlarym. Ýöne näme üçin ogurlap aýdylýar? Ine meselem men kompozitor bolan bolsam-da, ine men bir saz döretsem, Şony, meselem, bir aýdymça aýtdyrsam-da, şol aýdymçy türk aýdymçy bolsun, türkmen aýdymçy bolsun, ine, men saz döretdim diýjek, men kompozitor bolsam. Mysal üçin, indi Gammaram aýdymçy bolsa, Gammar, ine, şul aýdymy aýtjakmy? Bulam alsa, ine, belli bagşy, meselem, aýtdy şul aýdymy. Onsoň ondan diňläp, bir türk aýdymçy aýtsa, ýene bir arap aýdymçy aýtsa, ýene bir hindi aýdymçy aýdymçy aýtsa, men-ä begenjek. Bir belli bir saz belli bir heň dürli dillerde aýdylmagy menä şo sazy döreden kompozitory begendirmelimka diýýän. Sebäbi birinjidena indi şuny aýtmaka men bir zat aýtmalymda ogurlaýaňyz sözi juda ýalňyş hem gödek söz. Ogurlamzok, göçürýäs. Muny häzir orsça aýtsaň,

Şol kompozitor Batyr batyr özüňi aklap bildiň indi şu wagt. Ýok aklamok men diňe men orlamok. Hawa. Ýöne şol Owramok diýdim. Göçüremok. Seni men ödülge geçirdim. Şol e, sazy ýaňam aýtdym hani men düşündirip bildim pikrimi. Şo sazy döreden adam, şoň eýesi nägilelik bildirmeli, bildirjek bolsa, ol diňleýjiler bildirmeli. Diňleýjilere hiç kim zorlap diňledenok. Isleseňiz diňläp bilýäňiz, islemeseňiz şol aýdyma buna Mysal üçin pylan pylanyf aýdymçy türkden ýa bir arapdan göçüripdirlaý diýde ýapyp goýber. Hiç kim zorluk. Ha diňlemez. Şo ýurduňkyny diňläý. Oňa hiç ýer zorluk ýok. Ýöne paka diňlenýän wagty, paka biziň ýurdumyzda e, öz e, toýlamyza, baýramlarymyza baramyzda pylan aýdym aýdyp beräýdä diýýän adam şol bilýä, şol aslynda nirden alnandan bilýä-de, emma şol aýdym aýdyp beräý diýämi? Diýmek, şoňa Şol gowarýan aýdymyny öz dilinde türkmen dilinde diňlemek diýmek ýakymly. Oňa hiç kim zorluk edenok. Oň özi ýakymly, özüne diňläsi gelýär şoň üçinem alýar. Şoň üçinem göçürmek göçürmek diýlen zat şoň üçin galanokmyka diýen meň pikirimçe. Eger hiç kim diňlemeýän bolsa göçürilýän aýdymyny, onda bir wagt galardy bu zatlar. Bolýa Batyryň durşy bir burjama tawa köpräk özüňizi akladyňyz. Zyýany ýok ýöne Batyryň bir zadyny gollaýan aýdym düşnüklidir ähli millete aýdym düşnüklidir ähli dillede ol haýsy diliň aýdymy bolsada ýürege ýakyn bolsa. Bular perewodçik biz diýjek bolýada ýakyn perewod edýäs türkmen diline geçiripler. Bolýa gollaýas. Ogurlyk däl eken perewodçi eken bular. Batyr Muhammedow ikinji soraga geçeýin men. Näme üçin Geýýän eşikleňize şekilli aýdymlarda-da, filmlerde gaty bir üns bereňiz aga. Şo şu geýnüw meselesinde nähilek şony sen aýratyn? Oňa-da jogap bereýin.
Geýinmek meselesinde meň pikirimçe, meň pikirimçe geýinmek diýilýän, geýinmekde meň pikirimçe üç sany düzgün bolmaly. Eşik ýyrtyk bolmaly däl, eşik kirli bolmaly däl, hapa bolmaly däl. Eşik ütüksiz bolmaly däl. Men diňe şoňa gulluk etýän. Galan zadym özüme udobny diýilýär orsça. Özüme dakym eşik geýýän. Isleseňiz. Ýene bir zat aýdyp geçesim gelýär. Juda hökman aýdyp geçmeli zat. Men internet sahypalarymda hatda telefona sms-de kän bir toýlarda, baýramlarda kän berilýän sorag näme üçin ünslerin ok, näme üçin plan hil geýneňok, näme üçin plany ýaly geýneňok diýenlerem bar. Şoň üçinem ine şu soraga jogap beresim gelýär. Ýaňky bir-a üç düzgüne gulluk etýän. Ýaňky üç düzgüne gulluk etýän. Ütükli bolmaly, hapa bolmaly däl, hawa, düşündim. Biram ýyrtyk bolmaly däl. Ýene bir zat, meni bu Türkmenistana, galyberse-de goňşy döwletlerimize, ine ýaňky sanap geçen ýurtlaryň içinde Özbegistanam bar. Ýene-de ýurtlar kän, Hudaýa şükür, diňlenip meni tanadan aýdym eşik däl. Klibam däl, aýdym tanatdy. Olam, hemmämiň bilşimiz ýaly, Ýaşlyk dramasy aýdymy iki müň ýedinji ýylda şowlulyk bilen ýazga geçirildi hem diňleýjilerimiz şony diňlände, ine, häzir görüp bilersiňiz-ä, ine, häzir montažda goýuň şuny. Şo Ýaşlyk dramasyndan-a bir parça size edil Sanymyzyň şu taýyna bir parçajyk gysgajyk şu ýaş dramasyndan şol görülen klip diýse şekiller diýse bolýar, şekiller hem däl. Ony bir baýramçylyk aýtdym. Bir Näçinji ýyllarda aýtdym? 2007-nji ýylda aýtdym. Ana şonda aýtdym. Ana şonda eşiň görüň men Şu wagtam
Ondan gaty bir üýtgeşik däl. Ýok, men men şu adam utanamok şeýle şey geýemde. Ine köp kişi aýtdy, aý näme üçin şonda diýip gulam zat geýipsiňlaý, agam ýa ine dostum ýa inim. Ýa näme üçin bir gowja geýnenem bolsaň gowy boljak eken. Ýok. Nähili geýnenem bolsam şol aýdym şon ýaly bolardy. Meň pikirimçe. Ol diňe meň pikirim. Ana men birinji tanardan aýdym. A ondan soňky e, has diňleýjilerimize ýakyn bolup diňlenen aýdymlarymyň birem e, Gülnar Ataýewa bilen bilelikde ýerine ýetiren e, Nedir Ýusufowyň aýdymy bolmaly. Operi diýip aýdym. Ana onda da toýdan düşürdik.
Onam halk tarapyndan goldaw. Onda da kostüm alak kylym däl men ýagky bir atly bir ala geçilmedi däl. Emma şonuň Bul eşik diýenokda Batyr Muhammedow hormatly diňleýjiler eşik bilen işim ýok ýöne sungatyň aktýorskiý bolmaly Awa bir obrazyň bolmaly. Ýok. Aýdym aýt. Şirýan awa aýdymlaň. Aýdymçyň aýdymyny diňlemek. Bolýar. Hormatly wideýa görüjiler, Batyr Muhammedowyň egin eşik geýmek meselesindäki pikirini diňledik we hemmämiz tomaşa etdik. Indi ýene bir sorag, ýöne bizde soraglar kän, hemmäňizem ýazdyňyz. Turkiýa döwletinde okap ýören talyplarymyz bar, ýokary bilim alýarlar, sag boluň. Gazagystanda, Özbegistanda, Maýkopda, Eýranda, Owgan Yslam Respublikasynda türkmen doganlarymyz ýazypdyr. Şuny ýalak hemmesiniň soraglaryny goşugrak bir meňzeş soraglary üýşürigräk berýän. Ýene bir sorag, näme üçin Batyr Muhammedow näme üçin ýokary derejeli kaçestwny klipler düşüreňok diýýär. Ýaňky eşiňde-de aýtdyň, Gaňňalyň oýun tejenli aýdymda-da aýtdyň, kaçestwny dälä pes diýýärler. Göwni ýetenok menden gaty görme sen. Şu meňle sögüşjek bolup dursuň. Ýakymlyrak soralar ýokmy? Ýakymlyragam bardyr häzir. Bolýar, muňa-da jogap bereýin. Kaçestwny diýlen söz ine siziň diliňizde, şu wagtky ýaşlaryň dilinde kaçestwny söze jogap beresim gelýär. Ýani ýaňy eşik barada aýdyp jogap berşim bilen şu soraga jogap berşim meňzeş. Sebäbi meni ýene bir gezek aýtýan mähribanlar, mähriban diňleýjilem meni diňlemeýän, meni gowy görmeýänlere-de degişli şu sözüm. Hiç kime zorluk ýok, hiç kim zorlap diňlenenok. Ýöne Meň tanalmagyma, meň belli bolmagyma sebäp bolan aýdymlaň hiçsem ýaňky siziň diliniň aýdyşynyň ýaly kaçitwini däl. Bilmedim näme üçin men şony kaçitwini etmeli hasap edemok. Dyrna elbetde. Sebäbi bir döwürde ene adyny atlandyryp oturmaýyn bolan ýaňky siziň diliňiz aýdyşyňyz ýaly kaçitwini klip düşürýän klip meýkerimiz bar. Onuň adyny aýdyp oturmaýyn. Şoň yzyna iki ýyllap düşdüm men. Bir klip üçin. Iki ýyllap yzyna düşdüm, ýalbardym, maňa kaşdan klip edip beräý, klip edip beräý. Olam edip bermedi. Söz berdi ýöne edip berýän ine men saňa. Gaty gowy klip. Olam edip bermedi. Ýöne şondan men şol oglanadam saborsyn aýdasym gelýär. Sebäbi şondan ýene men bir sapak aldymda. Sebäbi meň dostlarymyň biri aýtdy, sen diýdi, iki ýyllap şoň yzyna düşýänçäň diýdi, şu iki ýylyň dogamynda diýdi, Kacestwenli däl kliplerden näçe sanysyny düşürip bilerdiň diýdi. Emma olaňam biri Ýankseň ýaşlyk dramasy ýa oper ýaly ýa bir küýsäp seni daňyltýan. Şolar ýalyrak klipler bolup halkymyzam ony gollan bolsa sen hasam Diňleýjileriňden has köp sawurtyn alardyň. Çem bir kaşitini klip etjek bolup bir Meň yzyma düşüp bermedi. Ol diýmedi ony, başga bir dostum. Ha, başga bir dostum. Sen şol oglanyň yzyna düşüp berdiň, haçandan bäri ýalbaryp ýörsüň, şol edip berenok saňa. Ine bu nerçek, ertir etjek bilen 2 ýyl, 2 ýyl gaty kän zat. 2 ýyllap sen şuňa ýalbaryp. Luçe sen et. Sen neydi? Biz kaçistewini klipden on ýyl düşüp. Öňküň ýaşap ýoluňdan şu göräber diýdi. Şoň üçin hem men pikirimçe bu diňe men pikirim, razylaşmany bilersiňiz. Meni Batyr Muhammedow edip tanalan, ine men podpiskamdaky ähli diňleýjilem ýene bir esse sag bolsun aýtýan. Men diňleýän mähribanlar, hemmäňize dogançyklarym, dostlam, hemmäňize sag bolsun aýtýan. Men diňleýän mähribanlar siziň hijiňizem, siziň hijiňizem men kaçistewini klip bilen ýa bir Üýtgeşik eşik bilen tanalmadym. Şu sadalyk, sadalygyňam men pikirimçe hyrydar bolmalyň kady. Sebäbi Entek sadalykdan zyýan çeken ýok diýjek bolýar. Adam öz bolşuna bolsa gowy kady. Köp sag bol. Batyr Muhammedow köp sag bol. Biz seň bilen ylalaşýan. Ýene bir sorag bilen häzir aýdyma geçýäs. Mümkin bolsa şu telefonymam heläk edýär ýöne gepleşigimiz. Ýok, maňa-da soraglar bar. Hä, onda-da soraglar bar. Ýöne biz bize ýazmaly diýip aýdypdyk, bolýar zyýan ýok. Nähili nahar gowy görýäň? Çalt aýdylýan sorag, ýaňky ýaly ýarym sagada çek bellä jogaby. Pomidordan edilen hemme zady gowy görýän. Gowursunlar, salon etsinler. Soga bersinler, so tapar. Pomidor.
Onda-da özüň pomidor ýaly gyzyl-a däl ekeni bolýar. Kim bagşyny halaýaň? Kim bagşyny halaýar? Bu soragy aç dürkeşmeli bolýar. Plan bagşy plan bagşyny halamok. Aýdym gowy barýar. Aýdym şow barýar. Ony haýsy aýdym gowy barýar? Aýdym çyp, bir aýdym gowy ýerine ýetirse, şony diňläp bilýän. Aglabam bilýän, begenibem bilýän. Juda gowy. Edil
Belli birini saýlaň. Belli birini. Kim bagşylara gatnaşýaň?
Derrew jogap bermeli. Kim bagşylar bilen gatnaşaňok diýseň çalt bolarmyka diýen. Sebäbi gatnaşmaýan bagşym ýok, Hudaýa şükür. Hemmesi bilen hem gatnaşýan. Haýsynyň adyny aýtsaň hawa diýip. Eje hemmesini telefondandyram majaňlaşýar, ýazyşýar. Ýöne başagaýlyk bilen edil barşyp gelişilýänler az içinde. Sazlaňyzy kim düzüp berýär? Sazlamy Ahat Sadykow ýazýar. Ata Şumaýew bilen kän işleşdim Aşgabada göçüp gitmänkä. Indi Aşgabada göçüp gitdi boldy bir hili aradaşlykdanmy, nämemi, ýetişemzok, ýöne Ataşjan bilen kän proýektlaryň üstünde maslahatlaşýas. Şumaýew. Ýa diňe telefonda gabatlaşýarys. Derrew, derrew Ýöne geçirýäňiz, awa. kän Ata Şumaýew bilen işleşdim. Şu wagt edil

Diňleýäne bäh muny kim aýtdyka diýip yzyndan ilki aýdyma baha berýän, gowy görýän-de soňundanam kim aýtdyka muny diýýän. Pylan aýdyp hä bu muny aýdypdyra diýip. Batyr Muhammedow
Sözlerini kim düzýär aýdymlaň?
Sözlerini öňüne-ýnüne özüm diýip ýene köp aýdymlam belli bolan aýdymlam muňa hemmesini diýen ýalam özüm ýazdym. Ýöne şahyrlarnam işleşýän. Serdar Orazow bilen işleşýän. Myrat Ömrüň sözlerini aýtýan. kitaplaryndan alyp aýdýan. Garşyňda oturana-da aýdaňokmy? Duran täk sen kim şahyrlar näme diýdiň täzeden berýän sen. Hawa aýdymlaň sözlerini kim ýazýar? Kim ýazýar sen meň aýdym sözüni ýazamok. Gowy görýän şahyryň diýen bolsaň sen diýerdim. Gowy görýän şahyryň babam bir bäşim gowy görýän ýöne ine dogrusyny dogry aýtmaly sözleri Aýdymy geçirenimden köp agyr ýöne edil goşgy okamakda gowy rep. Gowy ýazýaň. Köp sag bol. Ýöne sen aýdym. Meň sözlemede aýdan birnäçe aýdymlaň bar ýyllar orlady ýene ýene ha köp sag bol. Gabat getirip özümi.
Beýdip men özüm reklama etjek bolamok Batyr ýöne umuman soraýan men goýup goýup geçjek boldum ol ýatlatdym da seni meň sözleme aýdanyňa geliň onda hormatly wideo görüjiler şu taýda Batyr Muhammedow häzir öz agzalary siz üçin janly sesimiň agzalary üçin gowy aýdymlarynyň birnäçeleri bilen

Daşary ýurt aýdymlaňyza gitara sungatyndaky. Sebäbi aslynda seni çagyrmadym sebäbi gitaradan soň aýdymlaňňam goýmadyň awa jan sesiň awa ýaly dawalaşdyk a biz awa ýa biz aýtmadyk ýa biz aýdandyrsda sen başagaý bolduň şoň üçinem gitara sungatyndan owadan aýdym häzir ýerine ýetirer.

Eşde mährim.
Hormatly wideýo görüjiler! Batyr Muhammedow bilen dabarany dowam edýäs. Aslynda Batyr Çapaý, indi men Batyr Çapaý diýjek saňa, her gezek Batyr Muhammedow diýip wagt alyp durmaz ýaly, sen sebäbi her bir soraga köp wagtymyzy alýaň, biziňem wagtymyz çäklendirilen. Ýene-de ýazmaly aýdymçylar we senden soňky aýdymçylarymyz, kärdeşleň, olaryň hemmesinem gowy görýärin diýdiň. Şoň üçin indi ýene birnäçe soraglaryň. A üstüne durup geçeliň. Türkmen aýdymçylardan kim gowy aýdýa? Ýokary ýer ýokary ýerine ýetirijiligi talap edýän aýdymlary ussatlyk bile ýerine ýetirijiligi talap etse ondanam geçip gidip aýdyp bilýän aýdymçy kim?
Bu soraga deýin özümçe jogap beräýje. Pylan aýdymçy gowy aýt. Pylan aýdymçy gowy aýdýa diýen pikire hiç Juda gödek gödek ýalňyşlyk hasap edýän. Sebäbi her bir aýdymçyň öz diňleýjisi bar. Egerde plan aýdymçy gowy aýtýan bolsa onda beýleki aýdymçylar diňlenmezdi. Dogry däl. Bir aýdymçy diňlenerdi. Ol mümkin däl. Bizde näçe sany aýdymçy bar. Diýmek hemmesem gowy aýdýar. Ol aýdymçyny gowy aýtýar gowy aýdanok diýip deňemek meň pikirimçe Ýalňyş.
Messi bilen Ronaldany deňän ýalyla. Messi gowy oýnaýar diýýär, birem aýtýar Ronaldo gowy oýnaýar diýýär. Olaň ikisi hem gowy oýnaýar. Olaň ikisiniň hem öz janköýerleri ýetik. Dogry dälmi? Ikisiniň hem. Şoň üçin hem aýdymça meýdin şoň ýaly. Sen näme Messini gowy görýäňmi Ronaldony? Messi. Ana gördüň saýlaýar eken özem aýdymçyny saýlanok. Messi ikisini hem diýmelila. Batyr Muhammedowyň men soraglaryna şuny ýalyra oglan diýip aýtdym a başda da. Gelin bolýar degişýän Batyr. Ikimiziň soňra gepleşigiň üsti bilen ters bolaýmaly diýer. Bolýar Habibmi Konor diýerler. Häzir täzeden uruşdyrsaň belki Konor alar. Most ýalňyşlyk bolandyr belki. Ýöne Habibiň hem Konoryň hem öz janköýerleri ýetik. Hormatly wideo görüjiler, biz Batyr Muhammedova şu sorag bilen ýüzlenýäris. Batyr, ýaňky dünýä ýyldyzlary sportuň oglanlaryny agzap şägirtlik halypalyk ýoly ýadyma düşdi. Şägirt taýýarlaýaňyzmy?
Ine gowy sorag. Ýaman kän garaşdym şu soraga. Şu soragy ýaman ýerlikli berdiň. Sebäbi maňadam e, internet sahypalarymdadam e, öýüme gelip hem jaň edýän şu soragy kän berýärler. Ene-atalar berýärler, oglanlar, gyzlar. Şu soragam hökman jogap beresim gelýär. Bulam diňe meň öz pikirim razylaşman bilersiňiz. Ýöne maňa şägirt bolasy gelýär. Oglanlar, gyzlar diňe maňa däl. Ýalňyş diýdim maňa. Mähribanlar, mähriban aýdymçy, ýyldyz bolasy gelýän ýigitler, gyzlar hemmäňize ýüzlenýän mähribanlar. Aýdymçy boljak bolsaňyz, halypa tutunjak bolsaňyz, şägirt boljak bolsaňyz, bir zat aýdasyň beýle. Edil özümde mysalym Edil özümde getirjek mysalym. Meň halypam meň agam Wepa. Ol bir tanalýan aýdymçy däl ýa özem aýdymçylyk ýol bilen giden oglan däl. Ýöne şo meň halypam. Halypa sözi näme? Maňa birinjidena halypa diýseler, bagyşlaň edil hapa sögünýär, haramok halypa sözi. Sebäbi maňa entek halypalyk derejesinde juda ir, juda juda ir. Men halypa däl, men özüm şägirdiň däl. Ýöne, halypa diýmek, meň pikirimçe, indi ýigriminji asyr, Hudaýa şükür, döwrümiz ösdi, görüň, nähili mümkinçilikler bar. Şu wagtky görýän aýdymçylaňyz, Palan halypaň şägirdi diýýän aýdymçylaňyzy sorap görüň, hiçsem şo halypaň öýünde önüp-ösüp şoňa şägirt bolan däldir. Belki bir bir ikisi bardyr ýöne oňa ýaňky halypalarymyzyň wagtam ýok. Ol maşgala bilen ýaňky toýlaň bilen aladalyň oňa wagtyňam bolanok. Şoň üçin hem şägirt bolmak üçin, halypa tutunmak üçin internet we telefon we sms we maňa jaň ediň, sms ýazyň, maslahat soraň, men bererin. Nädip aýdymçy bolmaly? Aýdymçy bolmak üçin Näme etmeli? Juda aňsat sorag. Aýdymçy bolmak üçin ses ýazgylar studiýasyna barmaly. Sesiňi şo ses ýazdyrýan kimem bolsa, şoňa bir aýdymda, iki aýdymda aýdym aýdyp görkezmeli. Onsoň senden aýdym aýdyp biljekmi, bilmejekmi şol oglan aýdýar, şo studiýadaky işleýän oglan. Ondan soňra näme maslahatyňyz bolsa, belli birinden, öz hormat duýan aýdymçyňyzdan maslahat alyp bilersiňiz. Onuň telefony siz bilenem alyp bolýar, öýüne baranam alyp bolýar. Islendik ýagdaýda bu wagt Janly sesini bilenem. Dürli-dürli mümkinçilikler bar. Ine, janly sesiň peredaçany siz bilenem alyp bolýar. Baş üstüne, islendigiňize, islendigiňize biziň janly sesiň peredaçamyz, biziň internet saýtlarymyz, meň galyberse el telefon diýen, mäňiz üçin açyk, mähriban. Maslahat beren. Bolýar. Nähili ýol bilen ýörmeli, nähili aýdyp şonda. Ana şonam halypalyk belli bir derejede halypalyk uka diýen sebäbi soň şol şol oglan şo gyz meň maslahatym bilen e, başlap soňundan özi kämilleşip kämil aýdyjy bolanyndan soň maňa Dogry aýdypsyňyz diýerdi. Awa Batyr halypam meň birinji diýse Onda bolýar. Dogry maslahat bermek. Hawa, hökman halypa bolmak, ýanyňda oturdyp bärini beýdip aýt, bärini beýdip aýt diýmek dälmika diýen biziň şu wagtky döwrümizde. Batyr bäş sany sorag bar indi saňa. Bäşisiniň hem jogabyny ýa hawa ýa ýok gysgajyk aýtmaly. Bilemok diýseň bolýar. Hawa, bilemok diýseň geçäýeris. Saham bilmediň saz bara şo geçer. Bolýa. Gowarýa naharyň. Derrew aýtmaly. Pomidordan taýyndan islenik zat haýlaýan. Pomidor ýene bir gezek. Islenik zady.
Bolýa, bolýa.
Gowarýa firman. Ýok. Hemesine gowarýa. Bolýa. Ýok. Olar hemmesi işin ustady. Gelniň bilen nähili tanşdyň? Ýaman gysga aýtmaly. Söýüşdim. Toýda.
Toýda. Diňe toýda tanşdym, bol aldyr. Bolýa. Ana, daşary ýurt talyplary gelni bilen diňe toýda tanşdy. Ýeňem biz sorap durmarys, toýda tanşypdyr. Özüňde halamaýan häsiýetiň? Özümde halamaýan häsiýetim ýaltalyk. Ýaltalyk.
Köp etýän.
Batyr ýaltadym sen. Hakykam jan sesi kän çagyrýarsa bizi günä karajak bolup dursuň da muň üsti bilen. Batyr Muhammedow sazsyz görnüşinde şu wagt aýdym aýdyp ber. Ýöne şu durşuňa. Sahy çalmaly däl, goýmaly.

Bu gysgajyk ömür bilen ýaşlyk bilen. Köp sag boluň Batyr Muhammedow sazsyz görnüşinde aýdym beýan etdi. Batyr Muhammedow indi sazly aýdymlaň bile dowam ediber. Hormatly wideo görüjiler abo janly sesde hiç hili sazsyz görnüşindede dostluga çagyrýan aýdymy Batyr Muhammedow ýerine ýetirdi özüňizem ine görüp dursuňyz biz siz üçin şeýle zatlar edýäs. Siziň hemmäňiziň söýgüli wideýo görüjilerimiz biziň agzalarymyz janyňyz sag bolsun. Batyr Muhammedow söýgi diýip nämä düşünýäň?
Juda giňişleýin sorag. Söýgi diýip iň mukaddes iň gerekli söýgä hökman her bir ynsanda bolmaly söýgä Watana bolan söýgüsi. Hökman iň duýgulan beýgi söýgi, söýgülen beýgem Watana bolan söýgi. Ene bilen toprak bir meňzeş zatdyr, şuny unudanlar baýnamazmyşlar diýýär. Ene bilen toprak, Watan bir meňzeş zat-da, ejesini gowy görýän adam Watanynam gowy görer diýip diýýär. Ýat ýurtda şa bolandan öz iliňde geda bol ýa-da ilinden aýrylan, ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, Watandan aýrylan ölünçe aý dogry gaty gollaýan. Şoň üçinem meň pikirimçe söýgi şu dünýäni. Institut okatda bu şoň üçin dogry jogap berýär. Şu dünýäni döretýän şu dünýäni ýaradyjy şu dünýäni gözelleýji. Şu dünýäni gözel etýän zat söýgi. Söýgini hemme zatda görüp bolýar, ony diňe görmek gerek. Iň şat. Şu oturgyç näme?
Ine şu oturgyç şu oturgyjy ýasan adamyň kärine bolan söýgüsi. Aý sagbol.
Şu mikrofonlar näme? Şu mikrofonlar şu mikrofony Bagşylar üçin döreden firma.
Öz işine bolan söýgüsi. Bu wagt biziň edip oturan işimiz näme? Diňleýjilerimize bolan söýgimiz. Hawa, köpler şolar üçin wagt tapýas. Hawa, bulaň isleýän kanagatlandyryp, bulary gyzyklandyrýan soragulary, gyzyklandyrýan aýdymlary ýerine ýetirip berýär. Şoň üçin hem söýgi, ana şo söýgi. Näme çagaňyz bar Batyr indi şu maşgala barada geldik. Iki oglum bir gyzym bar. Iki oglum atlary? Ol onuň ady Arafat. Arafat.
Arafat o.
Mekge Medinedäki Sejde dagynyň ady. Arafat. Onuň kiçi oglunyň ady Ilham. Elmydama Ilhamda joşup dursun. Hökman aýdym sada däl. Durmuşa bolan, maşgala bolan, söýgä bolan Ilhamda joşup dursun diýip Ilham. Kiçi gyzynyň adym Ejem adyny dakdyk. Onuň ady Aýdursun. Ejesem diýýär. Bolýa, Batyr Muhammedow, saňa minnetdarlyk bildirýäs. Indi diňleýjileriňe bir sorag bermeli, janly sesimiň üsti bilen sen diňleýjileriňe sorag bermeli. Aýratyn hem şu taýda dogry ýazdyňyz. Her ýerde okaýan talyplarymyz bar biziň. Hawa, Gahryman Arkadagymyz siz üçin ullakan mümkinçilikler döredýär, talyplar. Nirelerde ylym almak, bilim almak, ýokary ylymly, bilimli bolmak? Bu barada biziň meşhur şahyrlarymyzyň biri şeýle diýýär, Ýollaryň içiniň iň bir belendi, ylma tarap ümzük atylýan ýoldur. Ömrüni ylyma bagyş eden ynsanyň günäsi göz öňüne tutulýan däldir. Şonuň üçin ylymly boluň, bilimli boluň talyplar. Mähri Öwezowa ine bize gowy gutlaglary bilen sizi gutlaýar. Kän bärde sanasak ähli talyplar siz barada özleriniň soraglaryny biz olaň diýen soraglarynyň hawa togsan dokuz göterimini goşurak berdik ýöne indi siz bulara sorag bermeli. Diňleýjileň Türkiýede okaýanam bolsa ýagny şu taýda Maýkopdan ýazanlar ba Eýran, Gazagystan, Özbegistandan, Owgany türkmelerden ýazanlar ba kim bilse sen Ýörite bu wagt awa baýragyňy ugradyp bolýan mümkinçilikler barda Türkmenpoçta çapar we ýa bolmasa kartyň üsti bilen baýragyňy gowşuryp bilýäň, pul baýrak bolsa. Sen sorag berýäň, şol beren soragyňy kim diňleýji birinji bolup bilse we kommentariýa gepleşigimiziň aşagyndan goýlan güni bilip ýazsa, şoňa Batyr Muhammedow sowgat bermeli, özem arzan däl, gymmat sowgat bermeli.
Telefon bir diýäými?
Meň berjek soragym jogaby dogry ýa ýalňyş däl. Gyzykly. Sebäbi Dogry ýa ýalňyş däl, gyzykly. Plan ýoganyň ýa ýalňyş diýlenok. Hemme berjek jogabyňyz hem dogry. Ýöne içinden özüm gyzykly, dogry, has gyzykly hasaplanyma köp man sowat uradan. Islendik ýurtda bolsaň bolýar. Sorag şeýle. Soragy dogry belläp geçeli, bir toýda bir belli tanalýan, aý adyny aýtmaýyn, tamadalamyzyň biri berdi, men şeýle gowy gördüm şo soragy. Maşgala gurlandan soň, şo maşgalaň Berk bolmak üçin. Şo maşgalaň tä ölinçä aýrylman bile ýaşaşmak üçin iň gerekli zat. Bir sözlemden ybarat. Jogabyny şona al. Ýöne bir sözledem jogap beribilersiňiz, bir sözlemdede jogap berip bilersiňiz. Batyryň özi ýaly giňişleýinem jogap berip bilersiňiz. Maşgala gurlandan soň şoň ömürlik gitmegi üçin. Bu soragyňa duşusy sözleri aýdasym belýäde, ýaş galara ikisi bile tapyşyp, soňam bile hormat goýşup söýşüp, garran çagam ikisi deňje çöküşip ýan ýoldaşy ýan ýoldaşdan aýyrma. Şun ýaly owadan goşgy setirlerlenem berip bolýa. Batyr Muhammedow köp sag bol. Batyryň şu soragyna hemmäňizem öz pikiriňizi aýdyp jogap berip bileň, hakykam jogabyň Dogry ýa ýalňyş diýip bolanokda batyryň ýagny mineňesi bilen pikir bilen gabat gelen adamy batyr hökman islendik ýurtda bolsaňyz özüňizi ugratmak mümkinçiligiňiz bolmasa ene atalaňyza ýakyn hossarlaňyza gelniňize söwer ýaryňyz bardyr kimem bolsa batyr muhammedsdan alyp elters we onam komentariýa ýazars. Ine, indi Batyr Muhammedow gepleşigimizi jemläp barýas. Ýygy-ýygydan aýdymlary janly sesime janly görnüşinde-de goýup durarsyňyzmy diýen soraga nähili jogap berjek agzalaň üçin? Hökman diýip jogap berjek. Şoňa gaty ynanmaň, sebäbi gitara sungatyndan soň ne giden aýdymçylaň öýlerine myhman bolduk, ne gidenlerle üýşürip geldik goly, arasynda şu bir elini öçürse meni tapamok. Şoň üçin özüňiz kommentariýaň üsti bilen eliňi öçürme Batyr. Janly sese ýygy-ýygydan goýup duruň diýip öz kommentariýalaňyzy ýazyň diýibä maslahat berjek muny täze aýdymlary diňlejek bolsaňyz. Indem diňleýjileňňe gowy arzuwlar bilen gowy aýdymlaň bilen gepleşigimizi jemläp ber.
Sagbol. Indi şu pursatdan peýdalanyp ähli diňleýjilemme mähribanlar jigiler doganlar dostlar. Mähriban käbeler, mähriban ene-atalar hemmäňize şu pursatdan peýdalanyp Janly sesim kanalynyň üsti bilen hemmäňize işiňizde, maşgalaňyzda, okuwyňyzda uly-uly üstünlikler arzuw edýän. Goý, janyňyz sag bolsun, elmydama gülläp ösýän Watanymyzda, asuda, owadan ýurdumyzda. Sungatymyzyň, medeniýetimiziň hak howanary Gahryman Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda hemmäňiziň ojagyňyzda diňe çaga gülküleri ýaňlanyp dursun, aýdym-sazyň sesi ýaňlanyp dursun. Meň sungatyma, meň aýdymlaryma, meň döredijiligime berýän bahaňyz üçin, meni diňleýäniňiz üçin, meni gollaýanyňyz üçin. Maňa wagtal-wagtal şular ýaly soraglar beripdirýäniňiz üçin, meni utandyrtdyrýanyňyz üçin hem size köp, köp, köp sag bolsun aýdýan, janyňyz sag bolsun. Elmydama biz bilen aragatnaşykda boluň hem-de täze, täze aýdymlara garaşyň. Ana, täze aýdymlara garaşyň. Batyr bu arzuwlaryňa seň diňleýjileň bälilerem goşularmyka diýýän Batyr şeýle. Bu umuman Batyr alçak oglan. Batyr Muhammedow, sizle gepleşigimiziň ahyryna janly sesimiň döredijilik, Topar baý ýörite ýurdumyzyň hemme siziň kärdeşleňňiz, işdeşleňňiz, kursdaşlaňňyz hemmäňizem bir birek bile tanş dos, maslahat soraşýaňyz, işleşýaňyz özümizem şon ýaly. Şoň üçin her bir ojakda her bir aýdymçy bilen şun ýaly gepleşikler taýýarlarys ýöne sizem jan sesime täze aýdym bolsada ilkinji bile diňleýjileňňe getir. Biz bilen awa maslahatlaşyp şol aýdymy diňlämäge mümkinçilik döredeli. Ýygy-ýygydanam bizden daşlaşma. Entek ýene şu gepleşigiň üsti bilen soraglar düzüler. Ýene birnäçe gezek gepleşik ýazmagymyzam mümkin. Onda saňa-da gepleşigimiziň ahyrynda men Janly sesimiň döredirijilik topary bilen minnetdarlyk bildirýän. Wagt tapanyň üçin öýüňde däl. Şu dükanda, ussat sazanda dükanda wagt tapanyň üçin, sazandalaryňa-da biz beýle etjek. Ýa, mikrofon almana geldim daýy. Mikrofon almana geldim, şo taýda gabatlaşaýyl diýdim öýdýän. Sag bol, köp sag bol, minnetdar. Alyp barýan işiňde, sungatyň hakonary Gahryman Arkadagymyz gijijik iş etseň ullakan üstünlikler, hawa, baýraklar, serpaýlaryny berýär, şa serpaýlaryny. Höwri köp bolsun! Ýene-de gelejekde uly okan, at gazanan artisti, halkymyzyň halk artisti diýen atlara-da mynasyp bol. Şa serpaýyňam höwri köp bolsun. Oň üçinem köp aýdymlar döret, bizem janly sesiň üsti bilen ýetirip duraly we diňläp duraly, tele ýaýlymlarymyzyň üsti bilenem. Saňa alyp barýan işiňde uly okan üstünlikler hemra bolsun. Şunuň bilen Mähriban adamlar Batyr Muhammedowyň iň soňky jemleýji aýdymy bilen kim Maraşa gepleşigimizi.